Ynysoedd y Pilipinas, ffocws apêl arbennig Corwynt Cariad 2017, a gwlad sy'n y newyddion yma'n amlach na pheidio yn dilyn stormydd a chorwyntoedd fel Corwynt Haiyan, y gorwynt gryfaf i daro daear erioed. Mae tlodi yn y Pilipinas yn agos iawn i'r wyneb ac yn heriol yn ei noethni llwm. Y profiad cyntaf gawson ni oedd drewdod a budreddi'r slum yn ardal porthladd pysgod dinas Cebu, ac roedd y profiad hwnnw i gael ei ail adrodd gydol ein taith mewn sawl cymuned arall. Pobl yn crafu byw ar gyrion cymdeithas, Mewn gwlad sy'n datblygu'n gyflymach nag y mae'n bosib adeiladu isadeiledd a strwythurau cymdeithasol, cwmnïau mawr rhyngwladol yn buddsoddi a dinasoedd mawrion yn tyfu, tir yn werthfawr ac yn brin, a phwysau ar y llywodraeth i glirio'r slymiau gan orfodi poblogaethau'r cymunedau hynny. allan o'r dinasoedd. Mae'n anodd deall sut mae pobl yn byw fel hyn, ond dyma'u cartref, ac yma mae eu teuluoedd, eu cymdogion a'u bywoliaeth ers degawdau. Yma mae'r plant yn mynd i'r ysgol, ac mae'r pobl yn crafu bywoliaeth drwy lanhau'r strydoedd, golchi dillad, gyrru tacsis, sychu pysgod, gwneud snaciau reis neu hanging rice i'w gwerthu. Mae llawer hefyd yn gweithio mewn canolfannau galw. Mae'n ddigon posib eich bod chi wedi cael sgwrs ffôn efo ambell un. Gweithio oriau am eithion am gyfloga pitw i gynnal a bwydo eu teuluoedd. Mae Forge, partner cymorth Cristnogol, Yno'n eu cefnogi i fynnu eu hawl i aros ar eu tir. Maen nhw wedi bod yn hyfforddi arweinwyr cymunedol i wybod eu hawliau, i ddysgu sgiliau arwain ac adeiladu cymuned, ac i gyd-weithio. Y prif fygythiad i gymuned y Porthladd Pysgod yw cwmni ynni rhyngwladol sydd eisiau codi pwerdy glo ar dir cyfagos. Maent yn byw ar yr arfordir, ar dir hynod deniadol i unrhyw ddatblygwyr, a bydd yn frwydr galed os ydynt am gael aros. Bydd Forge gyda hwy yn y frwydr honno, ac yn aros i gefnogi'r gymuned beth bynnag ddaw. Colli'r frwydr i aros ar eu tir nath trigolion Laguerte uchaf, cymuned sy'n cynnwys pobl o tua 30 ardal wahanol sydd wedi cael eu gorfodi i symud rhyw bum milltir allan o'r ddinas i fyw ar y llethrau. Mae'n gymuned sy'n dal i dyfu wrth i fwy a mwy o bobl symud i mewn ac adeiladu'n uwch ac uwch ar ochr y mynydd. Mae'n edrych ac yn ogleuo'n lle llawer brafiach i fyw, Ond doedd dim byd yma pan ddethon ni, medda Artemio Dumas. Dim ond jyngl, a ninna'n byw fel llygod mawr. Roedd Forge yno gyda hwy, yn i cefnogi trwy'r cyfnod trosglwyddo. Helpodd Forge pobl Laguerte Ucha i weithio efo'r awdurdodau lleol i adeiladu tai. i sicrhau draeniau concrit i atal llifogydd, i godi waliau amddiffyn i ddiogelu'r cymunedau rhag tirlithriadau. Mae ganddynt gyflenwad trydan bellach hefyd. Mae'n frwydr parhaus ond yn dwyn ffrwyth ac yn newid a gwella bywydau pobl a orfodwyd i symud. Prif broblem y gymuned bellach ydy'r costau trafnidiaeth i'r ddinas lle mae ei bywoliaeth. Mae rhai teuluoedd wedi cael eu rhwygo wrth i'r dynion orfod dychwelyd i fyw yn y ddinas i weithio. Erbyn hyn, dim ond deg y cant o'r plant sy'n mynychu'r ysgol, gan na all eu rhieni fforddio'r costau teithio. Mae eu brwydr yn parhau, ond mae ffoj yno gyda hwy. Mewn slym gymharol fechan ym Manila cawsom stori wahanol. Ar ôl derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gan Urban Poor Associates, partner Cymorth Cristnogol, penderfynodd y gymuned ethol un o'u plith i'w cynrychioli ar y Cyngor Cymuned. Roedd Filomena Cinco yn gymeriad a hanner, yn disgrifio mynd i'w chyfarfod cyntaf yn y Cyngor. Ro'n i mor nyrfys, medda hi, do'n i'm yn nabod yr un o'r lleill, ond mi ro'n i'n benderfynol o wneud ffrindiau yno. Chwe mlynedd ar ôl cael ei hethol, Philomena yw cadeirydd y cyngor, y Barangay Captain, ac mae'r gymuned wedi llwyddo i fynnu eu hawl i aros a byw yn ardal Estero San Miguel. Os ydy'r Arlywydd yn cael byw yn eu palas drawn fancw, mi ddylen ni gael byw yma, medda Philomena. Yma mae ein teuluoedd, ein cymdogion a'n gwaith. Yma mae ein heglwys. Gyda chefnogaeth UPA, maen nhw 'di llwyddo i weithio gyda'r Llywodraeth i drefnu rhaglen adeiladu cartrefi newydd a diogel ar gyfer holl deuluoedd y slum. Roedd y 21 teulu cynta'n symud i mewn i'r tai newydd ym mis Mehefin llynedd, ond mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer tai i'r 151 teulu arall hefyd. Diolch i holl eglwysi ac aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru am gefnogi gwaith Partneriaid Cymorth Cristnogol yn Ynysoedd y Pilipinas eleni drwy Apêl Corwynt Cariad. Bydd eich gefnogaeth yn sicrhau llais a dyfodol i rai o gymunedau tlotaf a mwyaf bregus yr ynysoedd. Cofiwch amdanynt yn eich gweddïau gydol y flwyddyn. Cofleidiwch nhw yn eich addoli, a mwynhewch eu cwmni nhw wrth y bwrdd wrth i chi gymuno gyda nhw fel rhan o deulu Duw. Diolch i chi am eich cariad a'ch cefnogaeth.